Уйныйбыз, биибез, җырлыйбыз, күңел ачабыз. Ә сез менә тормыш иптәшегез белән ничә ел торасыз инде, апа, сөйләгез әле? Без 83 елдан бирле бергә тормыш итәбез. Гаилә тормышында хатын-кыз акыллы булырга кирәк. Ирләр бит алар сабый бала белән бер. 8 июль, гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнендә Казанның нәкъ үзәге, Иске Татар бистәсендә Шәҗәрә бәйрәме фестивале узды. Аның максаты, гаилә традицияләрен яңарту һәм саклап калу. Бәйрәмгә килгән кунаклар өчен концерт программасы, ярминкә әзерләнгән, балалар өчен махсус уеннар оештырылган. Фестивальдә без дә булып катнаштык һәм кунаклар белән дә бераз серләшеп, сөйләшеп алдык. Ә хәзер бәйрәм рухын сезгә дә җиткерәбез. Сез үзегез кайдан килдегез бу бәйрәмгә? Кыргызстан, Киргизия. Димәк, сез туристлар, сәяхәтчеләр. Не все, я одна саякат. Ничек сезгә безнең Казан? А, Мне очень понравилось.

Шул хәтлек матур киемнәрдә. Без бүген кичке уен күрсәтергә килдек. Бик күңелле булачак. Килегез, карагыз. Ә нәрсә дигән кичке уен ул?
Аулаги кебек кичке уен күрсәтәбез инде анда. Уйныйбыз, биебез, җырлыйбыз, күңел ачабыз. А, Сезнеңчә менә мондый бәйрәмнәр кирәкме? Бик кирәк.
Бу иң беренче яшьләр өчен мөһим, чөнки яшьләр күреп, белеп үсәләр. Безнең гореф-гадәтләрне беләләр. Менә без дә шул ният белән килдек инде яшьләргә үзебезнең гореф-гадәтләрне күрсәтергә. Что сегодня за праздник, вы знаете? День семьи, любви и верности. А как вам наша Казань? Вообще супер.
Просто. Вы впервые? Мы впервые, нам очень нравится. Мы просто вообще в восторге. Менә мондагы ярминкәдә нәрсә тәкъдим итәсегез, таныштырып үтегез әле. Ә, Минем үземнең бренд,

Сез нинди брендны тәкъдим итәсез? Эльвира Тактарова, шундый изделие в национальном колорите. Это татарский орнамент. А, э, весь э, материал это эко-кожа, обложкалар, сумкалар, менә мондый татарча йортлар ясыйбыз, бусы инде минем ирем ясый, һәм магнитлар в национальном колорите. Моның эченә ош кешеләр сала Юк, бу копилка.
Акча җыя торган копилка, әйе. Туристлар өчен шундый менә сувенирлар да ясыйбыз. Э, ни диеп язып куйдым, яңа яуган ак карга. Таптамыгыз һич ярамый, әни сезнең таптарга. Ә сез бүген нинди бәйрәм икәнен беләсезме соң? Беләбез.
Нинди бәйрәм бүген? Гаилә, ярату бәйрәме бүген. Ә сез менә тормыш иптәшегез белән ничә ел торасыз инде апа, сөйләгез әле.
83 елдан бирле бергә тормыш итәбез. Тормыш авырмы ул? Юк, бик җиңел мондай хатын кырыйда булганда барсын аңлап. Молодец, балалар кырыйда. Сезнең кебек менә шундый хатынны табыр өчен ничегрәк сайларга кирәк ул хатын кызларны? Хәзер белмим инде ничек сайлап. Без сайлаганда карадык та алдык үзебезгә ошаганны.
Ярый, гаилә тормышында иң мөһиме нәрсә?
Бердәмлек, балалар безне аңлау, без балаларны аңлау, бергә-бергә яшәү инде. Бер-беребезне аңлап, санлап, гомер буе бергә шулай яшәдек инде. Гаилә тормышында
хатын кыз акыллы булырга кирәк. Ирләрне хамам алчуланып талап тормаска кирәк. Ирләр бит алар сабый бала белән бер. Аларны, ай, җаным, бигрәк яраттым, бик әйбәт дисәң, алар инде ни чәйкен шуны уйлап, сине жаратып җырлыйлар. Бүгенге бәйрәмдә тәкъдим ителгән татар китаплары арасында әле татар гаиләсе турында язылган менә шушындый китап та бар икән. Ниндирәк китап бу сөйләгез әле? Ә, бу татар гаиләсе турында инде менә кешенең татар татар э, баласының тууыннан алып Теге вакыйлыкка күчкәнгә кадәр барлык булган татар милли гореф-гадәтләре, бәйрәмнәре, аларның юллары тултырылган э, китабы. Бу инде китап безнең шундый уникаль, чөнки ул өч телдә бара. Һәм э, миңа калса бу шундый уникаль китап, аның бик күп э, нечкәлекләренә кадәр язылган китап бу. Димәк, менә монда гаилә туганнан башлап тормышта үтәлә торган барча гореф гадәтләр йолалар сурәтләнгән инде аңлатылган әйме балалар табып шулай дәвам тормышының татар тормышының барлык нечкәлекләрен ассызлап язылган китап бүгенге бәйрәм нинди бәйрәм ул наилә апа сезнең өчен бу гаилә бәйрәме менә перед корбан бәйрәм алдыннан гаилә бәйрәме бик әйбәт Гаиләнең ние традицияләрен, ниләрен нитә торган шундый бик матур матур бәйрәм ул. Ә менә сезнеңчә гаилә бәхетле булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк иң беренче чиратта? Иң беренче бөтенесе бергә, дус булырга кирәк. Бөтен традицияләрне, бөтен ниләрне үтәргә кирәк. Олыларны, ниләрне хөрмәт итәргә кирәк. Мәхәббәт булырга тиеш. Сез оештыручы буларак, әлеге бәйрәмнең мөхимлеге турында әйтсәгез, бик әйбәт булыр иде. Беләсезме, бу без узган елны үткәргән идек, болай шәҗәрә бәйрәме диеп. Чөнки бит э, мәчеткә эндәү гел намазга гына басыгыз дигән түгел, э, багзы бер кешеләр намазга да басмый. Әмма ләкин мәчет тирәсендә менә мондый бәйрәмнәр оештыру, шәҗәрә бу безнең э, туганнарыбызны тану, безнең бабаларыбызның белән бәйле. Менә бит күрәгез, бүген көндә Путин да указ чыгарды бит инде гаилә Турында менә бу бу бу бәйрәм үзебезнең буыннарыбызны белү, туганнары белән аралашу. Менә минем монда кызым, оныкларым, менә оныгым тора монда. Менә шулай алар да бәйрәмгә килделәр. Менә нәкъ шулай бөтен гаиләләр гаилә Сабан туе гына түгел бит инде. Менә бу дини мәрасим белән бәйле бәйрәмнәребезне үткәрә оештырдык. Бүгенге бәйрәм бик кызыклы, шундый ниндидер бердәм рух сизелә. Бәйрәм алдыннан булгач та, бәлки шулайдыр, бик ошый балаларга да, үзебезгә дә. Сезнеңчә, менә мондый бәйрәмнәрне үткәрү кирәкме ул гомумән? Әлбәттә, бу бит инде гаиләнең кыйммәтен арттыра һәм балалар тәрбияләүдә дә бик зур роль уйный.
Сез өч бала әтисе буларак, гаилә тормышында иң мөхиме дип нәрсәне аерып әйтә алыр идегез? Балалар,

Ашый.
Нәрсәләр эшләдең бу бәйрәмдә? Уйнадыңмы әле? Әйе.
Сезнеңчә, менә мондый бәйрәмнәр, гомумән, менә бу көнне билгеләп үтү кирәкме? Әйе, кирәк.
Ш- э, Мөһим андый бәйрәмнәр булсын, гаилә бәйрәмнәре, гаиләләрне бергә берләштерергә кирәк. Сез әни кеше буларак, э, тормышта иң мөһиме, гаилә тормышында иң мөһиме нәрсә дип әйтә аласыз? Иң мәхәме, мехиме ул э, бер-береңне ярату, э, хөрмәт итү. Аннары бергә бердәм булырга кирәк гаилә белән, э, традицияләр булырга тиеш, аларны сакларга кирәк. Ярар инде, Рәпсә, бу ничек инде кирәкми? Юрий эзләп йөриләрме? Бер-берсен юри эзләп йөриләр ахры дип. Әйе, шулай дип әйтеп. Бәйрәм беләнме соң, Рәпсә абый? Бәйрәм менә бүген әле яңадан менә моннан бер ничә 15 минуттан әйтте, бу рәсми рәвештә бәйрәм дип әйттеләр. Шуңа күрә без хәзер рәсми рәвештә бер-беребезне котларга э, мөмкинчелек бар. Шулай менә гаилә көне белән тулы хукукыбыз бар. Менә мәхәббәт көне белән бүген Инстаграмда да әйттем әле. Дөньяда иң иң кадерле бер ул мәхәббәт әлбәттә. Шуннан инде гаилә чыга, шуннан тугрылык, шуннан башкасы бөтенесе менә шулай. Син гаиләле бит инде шулай бит. Бу бит инде безнең блогер киңәше шулай бит. Әйе, минем киңәш белән дөньяда бөтен нәрсә мәхәббәттән башлана.